Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dorogiý Turkmenistancy bu günki maglumatlar ýene-de biziň çeşmelerimizden gelen habarlar daşary ýurt ministrligi barada bu bir döwletiň sütünleriniň biri ýurt içindäki syýasat hemem daşary ýurt syýasaty esasy sütünleri döwletiň daşary ýurtda Türkmenistanyň ýüzi abraýy. Şöhrady. Emma seretseňiz bu daşary ýurt ministrligi Raşid Meredow döwrüne loly hana öwrüle. Muň içinde öz şol şoň içinde jeleplik bar. Edil kabinetlerinde bar. Ony entäk aýdarys görkederis ony, düşündireris ony. Muň işleýän işgärleriň biri Hajyýew. Biri ýaňky göti ýalaňaç bar bu protokol bölümiň başlygy. Serdar Götüýalaňaç Muhammedurdyýew, ýene-de Mätiýew diýip bar, Berdinyýaz, entäk ol hakda-da aýdarys. Ol daşary ýurtlarda, ine, wekilhanalarda işläp ýörenler, olaram şulardan gowy däl. Olaryň içinde entäk olaram sanarys ýuwaş-ýuwaş. Ine, Germaniýadaky wekilhana, Russiýadaky, Özbegistanda hemmesine şu ara şu gowy diýer ýaly däl-de. Biri-birinden beter şular. Şu bir ýerde wekilhana bolsa, şu döwletiň içinde merkezi şol ministrligine bolup ýören meseleler daşary ýurtda-da edil şol sypatda. Ýene bir mesele, aýyň ýigrimisine bi wekilhananyň işgärlerini çagyrdy Türkmenistana. Üç-dördüsem bulaň gitmeli, olar çalaryajyk bilýäs, indiki sapar aýdarys. Ýöne diňe olar däl, ýylyň ahyryna çenli, indi bu ýaňky goturtilkem gitmekçi, men ozalam aýdypdym, Raşid Meredow, ýöne başga-da şu bir ýerde ministr bolsun, wise-premýer bolsun, siz hemmäňiz taýýarlanyň, ýigitler. Ol süpük siziň ýanyňyzda özüni ýaş bilýär. Siz näçe dyzyňyzy epläp gürleşseňizem şoň bilen, hä-hä diýseň, siziň gözüňizden görünýär-ä. Siziň dünýä garaýşyňyz köpiňizde, hemmäňiz däl. Üýtgeşik adam ýok siziň içinde. Ýöne içiňizde nähilem bolsa bilimli, sowatly, öz pudagyna jogap berýän adamlar bilýärler. Oň üçin olaryň ýanynda ol özüni kiçi ýa ýaş duýmaly däl. Ol sizi aýyrar. Taýar boluň. Owo. Ine häzir özi ýalak bir tom. Ine şu wagt öz jan penalarynyň içinde bir ýerde bile okapdyrmy näme o taýda bir ýörite bilimem ýok. Hiç aýtamalana ony. Raşid Meredowam häzir bar-a ýörite gutaran bilimli adam kän ýok bi daşary ýurt ministrligiň içinde. Biri jaň edýär muny, gelýär şo dag şolar, işleýärler. Sebäbi gotur tilki, Raşid Meredow, sen näçe şol bi daşary ýurtdaky meseläni oňarsaňam, hiç ýurduň içindäkini düzetmediň sen. Düzetmediň. Seň öz giýuň narkoman-a. Dogry dälmi? Saňa bi MWD, KGB bular bir işgärler aýtdylar-a ol hemme süpük ol. Indi düşündir maňa şu ýagdaýy nähili sen bu derejä ýetirdiň muny? Awdaýberç Kuliýew bardy. Dogrumy? Boris Araz Şyhmyradow bardy. Batyr Berdiýew bardy. Muň galak bi lolulyk, bi jelephana bolan ýeri ýog-a daşary ýurt ministrligi. Ýa bi haramdag bilen oň ogly, ýegenleri şoňalak diýip senem şoňa arkaýyn bolaýdyňmy? Bu döwlet-a ho, sen döwletiň ýüzüni görkezip ýören edara siz, ministrlik. Nähili bu derejä ýetireň? Indi mert özünden namart ýoldaşyndan diýleni sen indi ol meseläňi düzetmäň ýerine sen aý geldi kärine çykyş edendena gomofob sözleri ulanýa ondan öz o taýda gongalam bar ýene şoňa meňzeşler olary ulanyp ine hawa milli pider diýýa ol samsyk bara ol merkezi aziýadaky çykyşda bir syçak gürläp ýör Şo taýda gürlemeli däl diýip. Näme üçin gürlemeli däl? Gürlemeli. A meň aýdýan sözleme näme? Ol Lenin döwründen bara syýasy jelepçilik, syýasy götberenlik, näme olar näme tapawudy bar? Hä? Ulanýan adam ýokmy? Eger-de ulanýan bolsa sen näme üçin o zatlary oýnap bulaşdyrjak bolup ýörsüňiz? Dogry. ol bu wagt hemme döwletlerde, nirede syýasy meseleler bolsa, içine girseň şo sözler bar. Oň üçin sen maňa ony atybilmersiň, o gongolaňy üýşüren bolup. O meseläni meň üstüme atybilmersiň. Düşnüklimi? Ol ahlak meselesi, ýene-de beýleki diýen bolup, sen ony bärde bulaşdyrma. Ýöne siz, ine, şol ýaňky ýaş oglanlary, bu haramdagyň ýegenleri bolsun. Siz özüňiz, o Nisa Atellaki Myrat diýlen oglan, bi nemäň bi götiýalaňajyň jelepçilik edip ýören ýeri, Oguskentden Nisa. Ýöne o Myrat diýlen bar-a, o taýda oglanjyklary gowurýar ol. Eger-de özi isleýän bolsa, şahsy islegi boýunça, o mesele bir aýry, ýöne o taýda zorluk görnüp dur-a. Nalaçy ýagdaýda edýärler-ä o meseläni. Çagalara näme ol güni ýog-a, çykalgasy ýog-a milletiň. Milletiň bokurdagyna ýapyşdyňyz-a siz. Indi bi ikinji meselede ýaňky biziň çykyşymyzdan soň indi bi ile bildirtmän ýuwaşjakleýin aýyran adamlary bar. Birinji dana jan penalarynyň içinde hol Akmyrat Rejepow döwrüni işläp ýören ýa ýaşulyny aýyrdyňyz. Kimden görjegiňizi bileňizakmy? Ýendi birem bina bi ýaňky Döwletgeldi Meredowyň orunbasary. Olary näme üçin aýyrýaňyz? A men göni aýtdym-a şoň bilen deň derejede şo jeleplikde. Ondan parahorlukda Döwletgeldi Meredow bar. Ony az görýän bolsaňyz, intäk oň agasymy, inisimi Türkiýede işleýär. Türk firmalary bilen näme edýän, onam aýdyp bereýin, ol gerek bolsa. Siz nireden maglumat sypýar diýip soraýaňyz. Maglumat nireden gelýär diýýäňiz. Ol öz içiňizden gözlemäň.